Merci dem Ruud Priem fir déi léif Wierder. Hien ass eise Conservateur Beaux-Arts, fir déi, déi hien net kenne sollten. Dir fuert haut mat mir iwwer Bierg an Dall, awer net mam Charly Gaul, mee mam Edward Steichen. Héichten an Déiften a senger Beziung zu Lëtzebuerg an och an der Receptioun vu sengem Wierk zu Lëtzebuerg. De Virtrag, de Ruud huet et scho gesot, reit sech an an de Rahmeprogramm vun eiser aktueller Ausstellung Inspired by Steichen. Zwee zäitgenëssesch Artisten, den hollännesche Fotograf Erwin Olaf an de belsche, flämesche Sculpteur a Moler Hans Op de Beek, am Dialog mat hire Wierker a Fotoen aus eisem Bestand vum. Edward Steichen, De Kontext fir déi Ausstellung ass natierlech de fofzegsten, den Anniversaire vum fofzegsten Doudesdag vum Steichen, deen 2023, wéi Der wësst, usteet. Den direkte Virt, den direkte Kontext vu mengem Virtrag ass och nach en aneren, de Ruud Priem huet et schonn erwähnt am Virfeld, eebe just vun deem fofzegsten Anniversaire, hate mer eis schonn zënter geraumer Zäit domadder beschäftegt, eisen eegene Bestand hei am Haus opzeschaffen an eis Sammlung u Steichefotoen a Form vun engem Catalogue raisonné virzeleeën. Déi meescht vun Iech wëssen et, D'Buch ass am Dezember d'lescht Joer erauskomm. T'ass och ënnen am Shop ze kréien, fir déi, déi et nach net sollten hunn an nach méi wëlle wëssen iwwer de Steichen, wéi ech Iech den Owend kann erzielen. Quasi alles, wat ech Iech den Owend erzielen, geet aus menge Viraarbechte fir dee Katalog eraus, deenen Aarbechten, déi ech selwer geleescht hunn, mee och deenen Aarbechten, déi anerer geleescht hunn, fir dee Katalog hei am Haus, de Gilles Zeimet, Wat d'Fotoe selwer ubetrëfft, also den Inhalt vun de Fotoen, den eigentleche Catalogue raisonné, d'Malgorzata Novara, awer och wat de Verglach vun eisem Bestand mat aneren an der Welt ubetrëfft, an dann, last but not least, och enger däitscher Fotosexpertin a Restauratorin, der Madame Kerstin Bartels vu Berlin, déi eis Extrem, si an hir Kolleegin, extrem vill Informatiounen zur Materialitéit vun de Fotoen, déi bei eis am Haus sinn, konnte liwweren. Et geet haut den Owend net drëm, Iech hei dat ganzt Liewen an déi ganz Karriär vum Edward Steichen nozezeechnen, da wäre mer nach muer hei. Dir wësst, dass de Steichen en extrem villschichtegt Wierk geschafen huet. E war natierlech ee vun den innovatiivste Fotografe vum zwanzegste Joerhonnert. E war Kannerbuch-Illustrator, Textildesigner, en huet Planze geziicht, e war Kurator am Moma, deen éischte Fotoskurator am Moma iwwerhaapt, en huet groussaarteg Ausstellunge kuratéiert, wou hien net selwer d'Wierker bäigesteiert huet, mee aner Fotografen also kuratéiert huet, an, an, an, an, an. Also dorëmmer geet et haut net. Et geet mir villméi drëm, an engem éischten Deel a kuerzen Zich déi, wéi Der wäert gesinn, wiesselhaft Relatiounen, dohier Bierg an Dall, Héichten an Déiften, zwëschen dem Steichen a sengem Gebuertsland Lëtzebuerg ze skizzéieren. An engem zweeten Deel ginn ech dann e bësse méi am Detail op eis eege Sammlung an, also op de Kontext vun där Schenkung, mee och zu anere wichtege Schenkungen, déi op Lëtzebuerg komm sinn an déi haut de Gros vum Steiche Patrimoine zu Lëtzebuerg ausmaachen, also Family of Man a Bitter Years als Ausstellungen an eisen eegene Bestand. An zu gudder Lescht an engem drëtten Deel weisen, werfen ech dann e kuerze Bléck op d'Wierkungsgeschicht vun deem Patrimoine hei zu Lëtzebuerg. Fir d'éischt also e puer Wuert zum Steiche sengem Verhältnis zu sengem Gebuertsland a vice versa. Gebuer ass en als Eduard Steichen de 27 Mäerz 1869 zu Béiweng. An dësem Haus, wat der hei op där Foto gesitt, oder op deene Fotoe gesitt, dat lénkst Bild ass aus den Achtgerjoren, ech mengen 81, e puer Joer ier d'Haus dunn ofgerappt ginn ass. Déi Foto riets hei, déi d'Récksäit weist, ass schonn an de Sechzegerjoren entstanen. Also wann vum Gebuertshaus vum Steichen riets geet, dann ass net. Weess ech net, ob ech dat entgoe kréien hei. Jo dach, dann ass net dat do gemengt, mee just dat hei. Also just déi Haipchen hei, déi do drunner gebaut ass, e bessere Schapp. Dorauser gesitt Der schonn, d'Liewensëmstänn vum Steichen a senger Famill waren extrem bescheiden. Dat ware keng räich Leit. Seng Elteren, d'Marie Kemp an de Jean-Pierre Steichen, hate sech e gutt Joer viru senger Gebuert réischt bestuet an d'Famill huet a prekäre finanziellen an och Wunnverhältnisser gelieft. Dat erkläert och, firwat de Papp eleng an d'USA emigréiert ass, d'Mamm an dee klenge Bouf sollten nokommen. Schlussendlech huet d'Mamm awer dunn d'Initiativ geholl an ass mat dem klengen Édouard einfach esou nogereest, well de Papp amgaange war an den USA ënnerzegoen. E war schwéier krank an hat keng Aarbecht fonnt. An dee ganzen Auswanderungsprojet wär, mengen ech, och gescheitert, wann d'Marie Steichen, déi offensichtlech déi bësse méi resolut a liewenstüchteg an där Beziéung war, d'Saach an d'Hand geholl hätt. Esou kënnt dee klengen Eduard also als. quasi nach e Puppelchen, als Zweejäregen an Amerika, gëtt do zum Edward a gëtt dann do och mat 21 Joer am Joer 1900 zum US-Bierger, gëtt also agebiergert an en ass US citizen vun deem Moment un. Et hätt een also kënnen unhuelen, datt domadder d'Relatioun vu Steichen a Lëtzebuerg schonn eriwwer gewiescht wier. wéi dat fir esou ganz vill aner Emigranten, virun allem wa se a klengem, a klenge, a fréie Joren an d'USA ausgewandert sinn, de Fall war. Dat ass awer fir de Steichen net de Fall. Hien huet Zäit senges Liewens mat wiesselhafter Intensitéit de Kontakt, vläicht manner zum Land, mee dach zur Famill zu Lëtzebuerg gehalen. En ass 1900, also an deem Joer, wou en Amerikaner gëtt, fir länger Zäit an Europa komm. En huet eng relativ grouss a laang Rees gemaach, op Paräis, op Wien, op London. An zwësche Paräis a Wien huet en eng Zäit laang och bei der Famill zu Lëtzebuerg gewunnt. Op e Lëtzebuergesch wierklech geschwat huet, hunn ech net richteg kënnen erausfanne bis elo. Do gëtt et widderspréchlech Témoignagen. Mee ech ginn awer dovun aus, d'Eltere konnte keen Englesch, wéi se emigréiert sinn. Déi hunn also am Ufank sécher mateneen zumindest Lëtzebuergesch geschwat. Muss een also unhuelen, datt de klengen Edward do, datt deen dat aner do och opgeschnappt huet. Soss hätt en och net esou laang kënne bei der Famill hei zu Lëtzebuerg an där Zäit, 1900, sinn, well do huet jo kee Mënsch um Land Englesch geschwat. E kënnt nach eng zweete Kéier, 1906, 1908, an Europa, lieft och relativ laang am Frankräich. Ech perséinlech huelen un, datt och bei där Geleeënheet de Kontakt mat der Famill zu Lëtzebuerg bestanen huet. Dofir gëtt et awer keng dokumentaresch Beweiser. Dat ass eng reng Hypothees. Wann et ëm d'Relatioun vum Steichen zu sengem Heemechtsland geet, da fënnt een an der Press, an de Medien an och an der Forschung ëmmer dat hei. Also eppes wat vill méi spéit fonctionnéiert. Hei si mer net 1900 oder 1906, hei ass de Mann 84 Joer al, mer sinn am Joer 1963. Am Kader vun der Staatsvisitt vun der Grande-Duchesse riets an dem jonke Grand-Duc, zukünftege Grand-Duc, do ass en nach Prince héritier, Jean beim Kennedy. An an deem Kontext gëtt et eng Receptioun am Wäissen Haus, wou och den Edward Steichen invitéiert ass, an dee berühmten Aussproch, deen Der wahrscheinlech kennt, Ech sinn e Lëtzebuerger Jong. Da ass déi doten Zeen, ob dat wierklech gesot ginn ass, hm, ça reste à voir, ass net esou honnertprozenteg beluecht a sécher iwwerliwwert. Bon, d'Grande-Duchesse an de Steiche mengen ech sinn evident. Dee Mann am Hannergrond, ups, do am Rondel, dat ass den deemolege Botschafter an den USA, de Georges Heisbourg, deen eng wichteg Roll gespillt huet, fir aus enger Déift erëm zu enger Héicht ze kommen. Dozou spéider. Deen extrem positiven Aussproch, wann en dann esou gesot ginn ass, vun 63, ech sinn e Lëtzebuerger Jong, ass awer nëmmen een Deel vun der Wouerecht. D'Verhältnis vum Steichen zu sengem Gebuertsland, ech schwätzen elo net vun der Famill, mee zum Land Lëtzebuerg, war kengeswees ëmmer esou eendäiteg positiv, wéi dat hei elo esou kléngt. Sou erwäänt hien am selwechte Joer a senger och 63 publizéierter Autobiographie A Life in Photography Lëtzebuerg eng eenzeg Kéier. Mir spillen an, also d'Land spillt an deem Buch iwwerhaapt keng Roll, an déi eenzeg Kéier, dat ass just niewesächlech, seet e, meng Mamm ass do gebuer, c'est tout. Bon, dat ass also net esou eng onbedéngt positiv, super wichteg Bedeitung, déi do dem Lëtzebuerger Land an deem Buch ageraumt gëtt. De Grond fir déi vläicht éischter distanzéiert Haltung am Joer 1963, also kuerz virun där Begéignung mat der Grande-Duchesse, dee läit op der Hand, an dat ass, Eng zweet Rees vum Steichen, also no där vun 1900, op Lëtzebuerg am Joer 1952. Hie kënnt deemools op seng eegen Initiativ op Lëtzebuerg am November 1952 als weltberüümte Fotograf. mat engem ganz klore Projet. Et geet hei net drëm, d'Famill ze besichen, et geet drëm, en neien Ausstellungsprojet, deen e grad am gaangen ass zënter 1951 um MoMa ze koordinéieren, op Lëtzebuerg ze bréngen, an zwar de Family of Man. An et geet och drëm, e Fotograf oder e puer Fotografen zu Lëtzebuerg ze fannen, déi bereet sinn, un deem kollaborative Projet deelzehuelen. Dir wësst vläicht, dass an där Ausstellung, ech mengen nëmmen zwou oder dräi, ech weess déi genau Zuel elo net méi, Fotoe vun him selwer sinn. All déi aner Fotoe komme vu Fotografen aus der ganzer Welt, déi Fotoen ageschéckt hunn no bestëmmten Themen, an dann ass dat kuratéiert ginn vun him a vu sengem Team. Et sollt also och ee Lëtzebuerger Fotograf un deem grousse Projet deelhuelen. Dat sinn déi zwee Butten. Lëtzebuerg soll déi éischt Etapp ginn an der Europa-Tournée vun där grousser Ausstellung an e Fotograf fannen, deen dorunner matschafft. D'Resultat, de Bilan vun där zweeter Rees, konnt fir de Steichen nëmmen eng eenzeg Humiliatioun sinn. Säin Openthalt am Ländchen ass op kompletten Desinteresse gestouss. Et hunn nëmmen e puer Leit aus dem kënschtleresch-kulturelle Milieu sech iwwerhaapt fir en interesséiert. Hei ass eng vun deene ganz wéinege Fotoe vun deem Openthalt. En ass hei doheem beim Lëtzebuerger Moler Michel Stoffel. Dat ass dee schicken Här hei am Kostüm. An do un der Mauer iwwregens gesitt Der säi berühmtestent Bild, d'Résistance passive, wat bei eis an der Exposition permanente ausgestallt ass. Dat ass also beim Stoffel doheem. Stoffel war ee vun deene wéinege Leit, deen iwwerhaapt iergend en Intérêt fir deen Edward Steichen, deen an der ganzer Welt soss weltberühmt war, gewisen huet. Also en Désintérêt complet. Et huet och kee Fotograf sech fir säi Projet interesséiert. An en ass. En ass, an och hei am Musée huet e gesot kritt, wéi en d'Propositioun gemaacht huet, déi, déi Ausstellung, déi da sollt elo fäerdeg gestallt ginn, Family of Man op Lëtzebuerg ze bréngen, Fotografie, dat wier da iwwerhaapt keng Konscht, et géif si iwwerhaapt net interesséieren. Bon, dont acte. Also de Steichen ass hei 52 vu Lëtzebuerg fortgaangen mat engem, Do ware mer wierklech op engem absoluten Nullpunkt ukomm an der Beziéung zu sengem, zu sengem Gebuertsland, als, als en Hinterwäldler Land, wat sech weder fir Fotografie nach fir hie selwer am geringsten interesséiert huet. Den Désintérêt war esou grouss, datt an der Press säin Numm mol net erwäänt gëtt. Réischt am Juni 63, also iwwert en halleft Joer nodeem en erëm fort war, erschéngt an der Revue e klenge Fotoreportage, Wat derzou gefouert huet, datt an der Forschung laang Zäit déi Rees op 63 datéiert ginn ass, well d'Leit gesot hunn, Bon, wann der am Juni an der Revue ass, da muss iergendwann eng am Fréijoer 63 zu Lëtzebuerg gewiescht sinn. Bon, dat ass also de Resultat vun där 52 er Rees, eng absolut Katastroph. Et war also net selbstverständlech, datt nach zu senge Liefzäiten an op seng perséinlech Initiativ hin dunn an de sechzeger Joeren déi zwou grouss Ausstellunge Family of Man a Bitter Years op Lëtzebuerg als Kaddoe sollte kommen. Wéi ass et dozou komm? Wat ass do geschitt? Abee, ganz offensichtlech hu, wann och spéit, ass, wann och spéit, zu Lëtzebuerg dann dann awer de Frang gefall. An et ass op d'mannst e puer Leit bewosst ginn, wat fir eng riseg Chance se 52 verpasst haten. 55 geet Family of Man fir d'éischt am MoMa mat engem rise Succès un de Start an tourt dono duerch d'ganz Welt an iwwer 150 Muséeën. Et ass bis haut déi bei wäitem wichtegst Fotoausstellung vun allen Zäiten, iwwer 10 Millioune Visiteuren. Bon, si hätt kënnen als éischt Etapp op Lëtzebuerg kommen, Dir wësst elo, firwat et net dozou komm ass. Mee dass awer dunn vu 55 un och an den europäeschen Zeitungen, Medien intensiv iwwert dee Projet, deen an der ganzer Welt e rise Succès hat, an natierlech och iwwert dee Fotograf bericht ginn, sou dass vun deem Moment un de Steichen och hei zu Lëtzebuerg keen Nobody méi war. An e puer Leit hu sech intensiv dofir agesat, fir dat extrem schlecht Verhältnis no 52 erëm ze kitten. Hei hunn ech der zwee, et sinn gëtt der méi, mee zwee ausgewielt. Op der lénker Säit gesitt der den, pardon, hunn ech en Hänger, de Rosch Krieps, pardon, op der lénker Säit gesitt der de Rosch Krieps, deemools e jonke Journalist, dee fotobegeeschterte war, deen Werbetrommel fir de Steichen a fir säi Wierk geréiert huet, an deen och e klenge Krees, awer ëmmer méi grousse Krees vu Fotobegeeschterten zu Lëtzebuerg ëm sech konnt scharren. An op der rietser Säit gesitt der nach enker den deemolege Botschafter zu Washington, den Här Heisbourg, deen a senger Funktioun als Botschafter, an deen eben och zu New York present, zu Washington an zu New York present war, probéiert huet erëm eng Unnäherung vum Steichen un säin Gebuertsland hinzekréien. De Rosch Krieps, vläicht hunn déi meescht vun iech dat matkritt, ass virun net all ze laanger Zäit, elo am Januar, virun e puer Wochen, am bibleschen Alter vu 97 Joer verstuerwen. Et gëtt also e puer Leit zu Lëtzebuerg, déi verstanen hunn, wat fir eng Geleeënheet do verpasst gi war, an déi alles, wat se kënnen, maachen, fir d'Verhältnis erëm ze kitten. Deem Meenungsëmschwong ass dann och ze verdanken, datt 1961 dem Steichen seng Niess, d'Helga Sandburg, déi op Lëtzebuerg kënnt fir e Virtrag ze halen iwwer d'amerikanesch zäitgenëssesch Literatur, vum Tout Luxembourg triomphal empfaange gëtt. Also de Monni hu mer 52 komplett ignoréiert. Déi eigentlech komplett onbekannte Niess gëtt elo entspriechend offéiert. fir dat erëm gutt ze maachen, wat verpasst gi war. E weideren Ausdrock vun dëser Wendung zum Gudden hin ass da sécher déi Renconter 63 vun der Grande-Duchesse mam Kennedy zesummen do am Wäissen Haus. An, wéi gesot, de Georges Heisbourg, deen net midd ginn ass, alles wat e konnt ze maachen, fir dat ze verbesseren. Ech verléiere grad hei, ech sinn als Mensch-Maschine-Komplex net esou geübt, pardon. Hie stung, also de Georges Heisbourg, stung dann och hannert der Verleihung am Januar 66 un de Steichen zu New York vum Ordre vum Commandeur de l'Ordre de Mérite, also enger Lëtzebuerger Medail. Lëtzebuerger Medailen, fir Lëtzebuerger eng Banalitéit, am Ausland eng ganz aner Visibilitéit. Do kritt bal ni e Mënsch iergendeng Medail. An do ass eng Medail, grad an den USA eng Medail ze kréien, dat ass wäitaus méi wéi zu Lëtzebuerg e Gielchen ze kréien. Och hei am Haus ass déi ganz oflehnend Positioun vun 1952 offensichtlech iwwerduecht ginn a schonn 1963, zéngte bis de 25. August, am Kader vum Millénaire vun der Stad Lëtzebuerg, ass hei um Fëschmoart déi éischt Steichenausstellung iwwerhaapt gewise ginn am Land, ënnert dem Titel Edward Steichen Photograph. Dir gesitt, dass d'Presentatiounsmoyene nach anerer waren deemools wéi haut, mee ëmmerhin 163 Opnamen aus enger grousser Retrospektiv, déi am MoMa 1961 gewise gi war. An duerch all déi vertrauensbildend Aktiounen huet sech d'Verhältnis dunn an de sechzeger Joren zouneemend erëm verbessert. A schonn den 23 November 1964 huet dunn den amerikanesche Botschafter hei zu Lëtzebuerg den deemolege Kulturminister Pierre Grégoire informéiert, hei gesitt Der dat Schreiwes, datt d'US-Regierung hiren Accord ginn hätt, fir Lëtzebuerg déi lescht intakt Versioun vun The Family of Man ze schenken. zweifellos op Initiativ vum Steiche selwer. Also eng gewëss Ironie vun der Geschicht, mer waren ze topeg fir se 52 als éischt ze weisen, a mer kréien déi lescht, an engem erbäermlechen Zoustand iwwregens, déi vu Wien komm ass, dunn geschenkt. Mee ëmmerhi. Nodeem se am Juni 65 ukomm ass hei zu Lëtzebuerg, ass se dunn an enger, aus Plazgrënn, extrem reduzéierter Versioun alt erëm hei um Fëschmaart gewise ginn. Den Terrain war also elo relativ gutt virbereet fir eng drëtt Rees vum Steichen op Lëtzebuerg, vun där mer dann haut wëssen, dass et seng lescht Rees bei eis sollt sinn. Op Initiativ ënnert aneren erëm vum Georges Heisbourg ass de Steichen dës Kéier awer net privat heihinner komm, mee op Invitatioun vun der Lëtzebuerger Regierung. An och net alleng, mee zesumme mat senger drëtter Fra, dem Johanna Taup. Souwäit ech dat elo eraus konnt fannen an deenen Archiven, déi ech agesinn hunn, ass de Vol vun deenen zwee vun der Koppel vun der Arbed bezuelt ginn, well d'Lëtzebuerger Regierung deemools nach keng Budgetslinn fir esou eppes hat. En interessant Beispill fir déi fléissend Grenzen zwëschen privaten an ëffentlechen Interessi, haut gi wéi soen, private-public partnership. Den direkten Ulass fir dem Steichen seng Rees, d'huet eo missen iergend e Grond fanne fir de Mann dann elo heihinner ze kréien, war alt erëm eng Medail. E kritt hei am Musée um Fëschmaart, dat ass nach dat aalt Gebai, jo, déi Foto do ass an deem fréiere Foyer opgeholl, vum Kulturminister, also vum Pierre Grégoire, elo net e klenge Gielchen, mee e ganz décke Gielchen. an zwar de Grand Officier de l'Ordre du Mérite, eng vun deenen héichsten zivilen Auszeechnungen, déi eist Land iwwerhaapt ka verginn. Op der Foto hei ass de Steichen ze gesinn mat senger, wéi Der gesitt, pardon, ech huelen emol dee falschen Knäppchen, mat senger vill, vill, vill méi jonker drëtter Fra, déi ass méi jonk gewiescht wéi seng Duechter, A ronderëm huelen ech un, dat si Membere vun der Famill Steichen aus dem Land, déi extra fir déi Geleenheet dann op de Fëschmoart komm waren. Den Edward Steichen kritt also an engem Joer gläich zwou Lëtzebuerger Medailen iwwerreecht. Déi lescht Rees gëtt dann awer insgesamt De Géigendeel vun där vun 52, e richtege klengen Triumph fir deen alen Artist. E gëtt vum Grand-Duc Jean, dee war mëttlerweil Grand-Duc ginn, a Privataudienz empfaangen a si besichtegen dann offiziell mat him och eng ganz Rei Plazen am Land, säi Gebuertshaus zu Béiweng, wat ech Iech gewisen hat, d'Gebuertshaus vu senger Mamm zu Monnerech, do ass déi Foto hei entstanen. Si fueren op den amerikanesche Militärkierfecht. Si fueren och op Klierf. Do ass d'Buerg nach am Wiederaufbau. Déi war an der Rundstedtoffensiv staark, staark zerstéiert ginn. Mee et gëtt schonn deemools vu Klierf als zukünfteg Ausstellungsplaz fir de Family of Man geschwat. A während dëser Rees huet de Steichen offensichtlech och schonn d'Schenkung vun de Bitter Years an Aussicht gestallt. D'Bitter Years ass déi lescht Ausstellung, déi de Steichen am Moma kuratéiert hat, an zwar op der Grondlag vun zéngdausenden oder souguer, mengen ech, iwwer honnertdausend Fotoen, déi an der Great Depression zwëschen 1933 an 1944 an den USA entstane waren, also während der Weltwirtschaftskris, vu ganz verschiddene Fotografen an am Optrag vun enger amerikanescher Verwaltung, der Farm Security Administration. Ënnert deene Fotografe sinn der, déi spéider weltberüümt gi sinn, wéi de Walker Evans, d'Dorothea Lange, den Jack Delano, fir nëmmen déi ze nennen. Hei sinn zwou Fotoe vum Dorothea Lange aus deem Corpus, déi de Steichen mat sengen Assistenten dunn kuratéiert huet, also aus deenen Onheemlech ville Biller sinn, zirka 200, déi bescht erausgewielt ginn fir déi Ausstellung am Moma. Och déi Ausstellung ass op d'Rees gaangen an 1967 huet dunn de Moma, alt erëm op Initiativ vum Steichen, dem Grand-Duché déi lescht nach existent Versioun geschenkt. Als Zwëschenfazit vun eiser Rees iwwer Bierg an Dall kënne mer also zeréckbehalen, dass no enger schwéierer Kris no 52 d'Verhältnis vum Steichen zu sengem Gebuertsland sech no an no verbessert huet, dat net zu Lescht well eng Rei vu Leit aktiv hei zu Lëtzebuerg an an den USA dorobber higeschafft hunn. An an deem Kontext vun enger vill besserer Relatioun, a spéitstens no 66, mengen ech, war dat Verhältnis exzellent, de Steiche war hei zu Lëtzebuerg an allen Éieren empfaange ginn, am Kontext vun där Situatioun ab 66 steet dann och déi drëtt Schenkung, an zwar déi vu senge Fotoen un eis, déi haut an eisem Bestand sinn an déi ech elo, op déi ech elo am zweeten Deel vu mengem Virtrag wëll agoen.

Offenbar hat de Steiche scho 66 während där leschter Rees net nëmmen Bitter Years ugekündegt als potentiell Schenkung, mee en hat wuel och duerchblécke gelooss, dass eng Rei vu senge Fotoe kéint kommen. Aus gesondheetleche Grënn De Mann war zum Schluss vun sengem Liewen och zunehmend dement, ass dat awer net méi zu senge Liefzäiten ëmgesat ginn. An et ass eréischt seng Wittfra, déi jonk Madamm, déi Der op der Foto gesinn huet, seng drëtt Fra, d'Johanna Taup, wat dunn déi Ierfschaft konnt ëmsetzen, nodeem eng ganz komplizéiert Ierfschaft ofgeschloss gi war. Dir kënnt Iech virstellen, eng drëtt Fra, déi méi jonk ass wéi d'Meedecher. Hm, dat geet net ëmmer esou ganz einfach, och net an den USA. Do vläicht scho guer net. D'Initiativ zu dëser Schenkung ass eendeiteg vum Johanna Thaup ausgaangen, déi jo mat him zesummen op Lëtzebuerg komm war. Si ass also juristesch d'Schenkungsgeberin an net, wéi een ëmmer nees ka liesen, den Edward Steiche selwer. Et gëtt, souwäit mir dat konnten novollzéien, absolut näischt am Testament vu Lëtzebuerg giff erwähnt ginn oder eng Schenkung vu Biller un eise Musée. Doriwwer ass, laut Aussoe vun der Famill, am Familljekrees vum Steichen a mam Steichen geschwat ginn, mee schrëftlech fixéiert war näischt. D'Decisioun, dass Fotoen op Lëtzebuerg giffe geschenkt ginn, huet seng Fra, seng Wittfra, geholl, nodeem si geierft hat, net de Steichen selwer, also juristesch gesinn. D'Johanna Taup hat e puer dausend Ofzich geierft, also Printe geierft, déi dem Steiche perséinlech gehéiert hunn. Och dat ass jo beim Steichen eng net esou evident Saach. De Steichen huet privat Biller gemaach, en huet Biller gemaach fir grouss Verleeg, a wou d'Rechter natierlech bei de Verleeg louchen an net bei him an esou weider. Mee si huet e Konvolut vun dausende vu Printe geierft, déi dem Steiche selwer gehéiert hunn. Si huet dunn dëse ganze Konvolut selwer net geréiere kënnen an huet sech schlussendlech decidéiert, all déi Biller, all déi Fotoen dem George Eastman House, der Kodak Stëftung, ze schenken, mat der Oplo, datt déi Fotoen, déi d'Kodak Haus net giff selwer an hir Sammlung iwwerhuelen, zum Beispill well et Doublette waren, datt déi Biller géifen un aner Institutiounen an den USA an an der Welt weidergescheckt ginn. Ursprünglech war rieds vun 13. Zu gudder Lescht sinn 23 Institutioune mat Fotoe beschenkt ginn. Mir wëssen, mir, mir kennen haut nach net genau, oder mir kennen eigentlech guer net d'Prinzipien, no deenen d'Auswiel vun deenen 13 an dono 23 Institutiounen vu statte gaangen ass, an nach manner d'Prinzipien, no deenen decidéiert ginn ass, wéi eng Institutioun wéi eng Fotoe géif kréien. Wat mer awer ganz sécher kënne soen, an dat ergëtt sech schonn aus deem éischte Schreiwes, wat schonn 83 an Ukündigung vum Don hei op Lëtzebuerg komm ass, dass d'Initiativ vun der Madame Steichen, also vum Johanna Taub, ausgaang ass. Do, wou ech de Feil markéiert hunn, ass deen entspriechende Passage. D'Misses Steichen hu gave the photographs, an dat ass richteg, well et waren hir, si hat se geierft, made a special request that Luxembourg be included. An dee special request war dringend néideg, well Lëtzebuerg huet keen ee vun de Kritären erfëllt, déi déi aner Institutiounen hu missen erfëlle fir Biller ze kréien. Dat war zum Beispill, Gëtt et do schonn eng Steichesammlung? Gëtt et do e wëssenschaftlechen Intérêt fir Fotografie? Gëtt et do Sammlunge vu Konschtfotografie an nennenswäertem Ëmfall? Luxembourg ticks zero boxes. Also et war ganz evident, d'Madame Taub huet zu deene Leit am George Eastman Haus gesot, all déi aner sinn ok, mee Lëtzebuerg, obwuel se guer net a Fro kéime, kréien der och, well mäi Mann dat wollt an dee mat dat elo. An déi Roll vum Johanna Thaup, mengen ech, ass hei zu Lëtzebuerg an och soss bis elo nach net esou entspriechend richteg gewürdegt ginn. Dofir gëtt et och Grënn, mee op déi ginn ech elo hei net an. Et ass also, et ass och net wierklech kloer, ob Lëtzebuerg vun Ufank un op der Lëscht war oder ob mer eréischt am Laf vum Verfare vun deenen 13 op 23 derbäikomm sinn. An deem selwechte Bréif, ee Saz méi wäit, gesitt Der, gëtt dann och d'Fro gestallt, ob net dann de Lëtzebuerger Staat am Gebuertshaus vum Steichen kéint e Musée ariichten. Mir hu jo d'Haus gesinn, e puer Joer dono ass et ofgerappt ginn. Dat war natierlech net méiglech. Dat hunn d'Amerikaner dunn awer och relativ séier agesinn oder geschléckt an et ass du gesot gi vum der Lëtzebuerger Regierung, Da schéckt déi Biller un den, un de Musée, un de Staatsmusée, wéi et deemools nach geheescht huet, also un eis. An 85 sinn dunn déi Këschte mat de, mat de Fotoe komm. Wéi se bis hei waren, si se inventariséiert ginn an hunn vum 21 Juni bis de 15 September hei um Fëschmaart ënnert dem Titel Les Edward Steichen, net honnertprozenteg korrekt hei gewise ginn, an hunn deemools iwwer 20.000 Visiteuren ugezunn, wat fir Lëtzebuerg an där Zäit, an eigentlech och nach haut, keng schlecht Visiteurszuel fir eng Ausstellung ass. Wat een och mat Sécherheet ka soen, ass, datt net nëmmen d'Johanna Taup hannert där Schenkung un d'Lëtzebuerger Land stoung, an un eis eigentlech stung, mee datt, Déi Schenkung u Lëtzebuerg, quantitativ ewéi qualitativ, däitlech sech vun allen anere positiv ënnerscheet. Wann een et quantitativ kuckt, mir hunn insgesamt 175 Biller vum Steiche selwer kritt. Dat ass déi zweetgréisst Schenkung iwwerhaapt. Nëmmen de MoMa kritt der méi. A ganz Amerika kréien nëmmen zwou Institutiounen ausser dem MoMa méi ewéi 100 Biller. Mir kréien der 175 vum Steiche. Also mir sinn do quantitativ extrem gutt dobei ewech komm. Aner Institutiounen, par les moindres, de Smithsonian kritt der 12, also just nëmme fir d'Verhältnis. A wann een déi international, also déi net amerikanesch Institutiounen ukuckt, dann ass den Ënnerscheed nach méi grouss. Déi Institutioun, déi déi zweet meescht Biller kritt, ass d'Paräisser Nationalbibliothéik, déi kréien der 70, also mol net hallef esou vill wéi mir. Also d'Madame Taub huet offensichtlech dofir gesuergt, net nëmmen datt der iwwerhaapt heihinner kommen, mee datt och nach e puer Këschte méi agepaakt gi sinn, wéi der fir vill anerer agepaakt gi sinn. Also quantitativ ass dat evident. Qualitativ ass et och relativ evident, wann een de Vergläich mécht. Vill aner Institutiounen hu Biller kritt aus enger Thematik, also nëmme Moudefotografie oder nëmme Starfotografie oder nëmmen aus enger Period vum Wierk, Mir hunn hei eng ganz breet Fächerung vu verschiddenen Themen an Zäite kritt. An eiser Schenkung si ganz fréi piktorialistesch Biller, wéi déi zwou, déi Der, déi Der hei gesitt, op där enger op der lénkser Säit, de Frederick Watts, en amerikanesche Moler a Sculpteur. D'Foto selwer ass entstanen ëm 1900. An d'Eleonora Duse, eng italienesch Actrice, 1903. Mir hunn Naturbiller kritt, ganz fréier, hei déi berühmtesten, ikonesch Opnahm iwwerhaapt vum Steischen, Moonrise the Pond, war eng Zäit laang déi deierst Fotografie vun der Welt an engem Vintage Print. Och méi spéit Naturaufnahmen sinn an eiser Sammlung dobäi. Mir hunn, an dat erkläert sech bestëmmt duerch d'familiär Relatioune mat eisem Land, en erstaunlech grousse Konvolut u private Familljebiller kritt. Ech weisen emmer nëmme e puer Beispiller, lénks, Self-portrait with sister, dat ass seng Schwëster Lillian, déi schonn an den USA gebuer ass, bei him do. Riets ass seng eelsten Duechter, d'Mary Steichen. Dee klenge V do ënnendrënner hunn ech derbäi gesat, well dat e Vintage-Print ass. Klammer op, An der Fotografie ënnerscheet een jo haut well de Konschtmaart dat gären esou hätt, zwëschent Opnamen, déi relativ no als Print produzéiert gi sinn, nodeem d'Opnam gemaach gi war, also e puer Méint oder beschtenfalls e puer Joer nodeem eng Foto geholl ass, gëtt den Ofzuch produzéiert, dann ass et e Vintage. Wann zwëschent der Opnam an der Produktioun vum Ofzuch méi Zäit oder esouguer ganz laang Zäit vergeet, dann ass et natierlech kee Vintage méi. Mir hunn, dat wësse mer haut, well mer dat analyséiert hunn, an eiser Schenkung eng Partie Vintage-Printe, wou also den Zäitpunkt vun der Opnam an den Zäitpunkt vun der Produktioun vum Ofzuch no beienee leien. Hei ass e Beispill dofir. Mir hu ganz vill Portraiten, dorënner och Star a Schauspillerfotografie, als Beispill alt erëm zwee Vintagen, lénks d'Elise Everett, d'Fra vum Paul Abbott, dat ass eng New Yorker High Society Lady gewiescht, Soss näischt geleescht am Liewe, mee awer an der Society gutt derbei. Vun 1924, dat ass e Vintage Print. An riets e ganz berühmtenen, deemools ganz berühmtenen Acteur a Regisseur, den Erich von Stroheim. Och dat ass e Vintage ëm 1927. Mir hunn eng ganz Partie Theaterfotografie, och dat war niewent der Star-Moudefotografie ee vun den Haaptakommensquelle vum Steichen. Deen huet jo als professionelle Fotograf geschafft an huet vill iwwer Theater, fir Theaterrevuë Fotoe gemaach. Hei d'Opnam Broadway, och dat e Vintage vun 1927. Mir hunn eng Partie Werbefotografie am enkere Sënn,

An dann hu mer eng Partie äusserst siele Faarffotoen, souwuel regulär Faarffotografie, déi de Steiche siele gemaach huet, hei lénks e Portrait vu senger Enkelin, dem Linda Martin, also der Duechter vu senger eelster der Duechter vu senger eelster Duechter, déi Der virdru gesinn hat, als Faarffotografie, och e Vintage vun 1940, a riets e Color Experiment als ee Beispill, Three Chinese Ladies, och dat e Vintage vun 1941. Et kann een also soen, dass sech mat eisem Bestand, mat deenen 175 Fotoen, sech quasi all Aspekter vum Steiche sengem fotografesche Wierk weise loossen.

déi dovunner haten de Steichen och keng privat Ofzicht, dat ware jo Militäropnamen, déi fir d'US-Arméi gemaacht hat oder fir d'Aviatioun gemaacht hat, doriwwer hätt e guer net kënne verfügen. Zesummefazend kann een also soen, datt déi dräi Schenkungen un de Lëtzebuerger Staat zweifellos Op de Wonsch vum Steichen hin, a bei zwou, deenen zwou Ausstellungen och op direkt Initiativ vum Steichen hin gemaach gi sinn, keng awer vun him als Schenkungsgeber selwer. Iwwer déi zwou Ausstellunge konnt e guer net verfügen, déi hunn him net gehéiert. Déi éischt ass vun der US-Regierung, also Family of Man ass vun der US-Regierung geschenkt ginn, déi zweet, Bitter Years, ass vum MoMa geschenkt ginn, där déi Ausstellung gehéiert huet, an déi lescht, eis eegen, wéi grad erkläert, kënnt vu senger Wittfra a laang nom Steichen sengem Doud iwwert den George Eastman aus. Am drëtten an am leschten Deel wëll ech nach kuerz op d'Wierkungsgeschicht vun deem Steichepatrimoine agoen. An anere Wierder, Wat huet Lëtzebuerg aus deem dach grousse Potential gemaach, deen hei spéitstens 1985 zesummekomm war? Nun, an elo gi mer e bëssen an d'Déifte ran, leider muss ee soen, laang Zäit glat a guer näischt. An dat fänkt mat eisen eegene Fotoen un. Kaum waren se 85 aus de Këschte geholl, inventariséiert an eng éischte Kéier gewisen, du hu mer se erëm an den Tirang geluet. An do si se emol direkt zéng Joer drabliwwen. A soss ass näischt domadder geschitt. Se sinn net uerdentlech inventariséiert ginn, se sinn net gekuckt ginn. Si sinn net publizéiert ginn, si sinn einfach am Depot verschwonnen. Et gëtt weder e Bestandskatalog verëffentlecht, nach ginn d'Biller op iergendeng Aart a Weis valoriséiert, also déi, déi hei um Fëschmaart ukomm waren. An dëst relativ trauregt Schicksal deelen eis Fotoe mat deenen zwou Ausstellungen, déi schonn 20 Joer virdrun hei gelant waren. Am Resumé, D'Family of Man gëtt 65 a 66 hei bei eis gewisen, an tranckéierte klenge Versioune, well d'Plaz et och net hierginn huet. Se gëtt 67 nach eng Kéier am Theater zu Esch an 1964 pardon an der Abtei zu Iechternach gewisen an de Rescht vun der Zäit ass se am Depot. Ab 1975 ginn dann zu Clierf, dat war jo scho mam Steichen undiskutéiert gi bei senger leschter Rees, D'Buerg ass mëttlerweil souwäit restauréiert, datt een eppes do ka man. Ab 75 ginn dann zu Klierf nëmmen 250 vun deenen insgesamt 503 Biller gewisen, an enger Presentatioun, déi mam Steichen sengem Originalkonzept awer glat a guer näischt ze dinn hat. Sou wéineg iwwregens wéi déi Presentatiounen, déi hei scho stattfonnt haten an de sechzeger Joren. Et ass eréischt vun 1989 un, wou deen neien Centre national de l'audiovisuel, dee grad gegrënnt gëtt, ënnert sengem Grënnungsdirekter Jean Back, d'Family, déi offiziell bei eis hei an de Sammlunge war, quasi ënnert hir Fittichen hëlt, se restauréiere léisst, well si war an engem grotteschlechten Zoustand, si war schonn an engem grotteschlechten Zoustand hei ukomm, mee déi Alagerung hat hir och net gutt gedoen oder hat näischt verbessert, a se dunn no enger éischter Restauratioun, hei ass eng Foto, déi dat, déi déi Aarbechte weist, gëtt se dunn ab 1994 dann, déi an enger éischter Presentatioun, zu Klierf an ab 2013 dann an enger zweeter Presentatioun zu Klierf komplett gewisen, op eng Aart a Weis, déi hirem Stellewäert gerecht gëtt. De Bitteryears ergeet et nach manner gutt. Si kënnt jo heihinner als Kaddo vum MoMa, Ae 68. Si gëtt dann och direkt am Abrëll hei bei eis gewisen. 1970 nach am Theater zu Esch an duerno verschwënnt se am Depot. An do bleift se bis, iwwer 30 Joer méi spéit, 2012, wou se dann eng nei Heemecht am Waassertuerm am CNA zu Diddeleng fonnt huet. Eng Heemecht, déi, wéi mer awer haut wëssen, och nëmmen eng provisoresch war an déi, wéi Der hei gesitt, ufanks 2021 op een Enn komm ass. Et bleift ze hoffen, dass sech hei geschwënn eng nei Perspektiv fir déi, wéi ech fannen, dach awer äusserst interessant Ausstellung opdeet. Kuckt een dat alles zesummen, dann ass d'Conclusioun kloer. Eréischt ab der Mëtt vun den 1990er Joren un, also zéng beziungsweis iwwer zwanzeg Joer nodeem déi Saachen op Lëtzebuerg komm waren, fannen déi eenzel Elementer vum Steiche Patrimoine hei e gréisseren Interessi. Bei deenen zwou Ausstellung kann een Strath Mildant nach an d'Feld féieren, datt se wéi gesot schlecht erhalen, an engem schlechten Zoustand waren, an och datt ee riseg Surfacë gebraucht huet fir se ze weisen, déi zu Lëtzebuerg net zur Verfügung stoen, jedenfalls net direkt. Bei eisen eegene Biller gëllt dat net, eis Fotoe si kleng, déi sinn handlech, déi waren an engem gudden Zoustand, déi hätt ee kënne weisen. Ech denken, datt d'Grënn datt de Constat en aneren ass. Ganz offensichtlech ass Mëtt der achtzeger Joren zu Lëtzebuerg, no engem kuerzen Hype, déi Saache kommen, an da ginn se enker séier gekuckt, keen nohaltegen Interêt um Steichen an un sengem Wierk. D'Grënn si menger Meenung no op verschiddenen Niveauen ze sichen, fir d'éischt an de Biller selwer, an de Wierker, an den Ausstellunge selwer, an dat gëllt net nëmme fir Lëtzebuerg. Mëtt der achtzeger Joren entspriecht entspriechen d'Bildsprooch an d'Ästhetik vum Steichen senge Fotoen an och de Geescht vun deenen zwou Ausstellungen net méi an nach net erëm dem Zeitgeist. Dat ass hei am Land esou, mee dat ass weltwäit esou. Ech mengen, et kann ee scho soen, datt an där Zäit weltwäit den Intérêt fir de Steichen éischter méi kleng ewéi méi grouss ginn ass. Da kënnt awer nach eppes aneschters zu bäi. Hei zu Lëtzebuerg, also 1952, hat mer dem Steichen gesot, Fotografie ass dach keng Konscht. Mä ech sinn net esou ganz sécher, ob d'Majoritéit vun der Bevëlkerung 1985 vill weider komm war. Et gëtt ganz offensichtlech nach keen allgemengt Bewosstsäin dofir, datt Fotografie eng Konschtform ass. Jiddenfalls net an deem selwechte Mooss wéi aner traditionell etabléiert Konschtformen, an hei am Land virun allem d'Molerei. Ech hu mer enker d'Méi gemaacht mol ze kucken, wat dat an eisener eegener Ausstellungspraxis bedeit huet an ech hunn einfach mol gekuckt, wat mer un Ausstellunge produzéiert hunn zwësche 95 a, 85 pardon, a 95, also an deenen zéng Joer, nodeem d'Biller komm waren. 30 Konschtausstellungen, déi aner hunn ech all ewechgelooscht, 30 Konschtausstellungen, dorënner eng Fotografieausstellung. An dat war en Zufallstreffer, dass eng Ausstellung Josef Koudelka, 89, déi op diplomateschem Wee hei erageschleist gi war, ech giff bal soen, déi mer gewisen hu well mer se hu misse weisen. Also, an net ze vergiessen, 1985 gëtt et ausser dem Fëschmoart net vill aner Plazen hei an deem Land, wou iwwerhaapt Konscht gewise gëtt. Also wa mir keng Fotografie weisen, wee weist se dann? Et ass also ganz offensichtlech nach, trotz den Ustrengunge vun dem jonken Centre National de l'Audiovisuel, vum Rosch Krieps, vun engem klenge Krees vu Fotobegeeschterter, e relativ wäite Wee gewiescht bis zu där Situatioun, an där mer haut sinn, wou Fotografie als Konschtform unerkannt a ganz gutt an der Ausstellungspraxis zu Lëtzebuerg representéiert ass. Eréischt vun der Mëtt vun den 1990er Joren un ännert sech dat dann, am Kontext vun där allgemenger wirtschaftlecher an demographescher Entwicklung, déi eist Land an där Zäit hëlt an déi verbonnen ass och mat enger kultureller Öffnung a mat der Grënnung vun neien Ausstellungsplazen. Dat Kulturjoer 1995 ass jo net nëmmen den Ausléiser fir den Neibau hei vum vun dem neie Gebai vum Musée, mee et entstinn eng Rei vun anere kulturellen Institutiounen. An am Kontext vun dëser Entwécklung, ab der Mëtt 1990er Joren, kritt dann d'Fotografie am Land an och hei am Musée vill méi e grousse Stellewäert. Ech hunn déi selwecht Operatioun vun Zielung nach enker fir den Zäitraum 2006 bis 2021 gemaach an do kommen ech dann op 12 fotografesch Ausstellungen. Also 15 Joer 12 Ausstellungen, 10 Joer eng Ausstellung. Dat weist Iech e bëssen de Shift, deen an där Zäit ab 1995 gemaach ginn ass. Am Zentrum, oder am, am Ufank, pardon, am Ufank vun där Entwicklung steet, wat de Steichen ubetrëfft, an eng nei Rezeptioun vum Steichen zu Lëtzebuerg, zweifelsfree fräi d'Kulturjoer vu 95. Do fënnt am Casino, déi nei gegrënnten Institutioun, Casino Forum d'Art Contemporain, eng Ausstellung mam Titel Face à face statt. An do weisen se 143 Biller aus eiser Sammlung an 9 Vergréisserungen aus de Biteriees géigeniwwer gestallt. Gläichzäiteg ginn an der Stad, am ëffentleche Raum, an de Stroossen, an der Groussgaass an soss enzwousch Vergréisserungen aus de 44 Fotoen, déi der Stad Lëtzebuerg gehéiert hunn, gewisen. D'Kliewersopp mat der neier Presentatioun an d'Spuerkeess weist fir d'éischte Kéier hiren eegene Bestand. Do bemol bluff, wéi e Champignon 95 gesäit een Steichen all over the place zu Lëtzebuerg. An da ginn och am Ausseministère d'Aen op, wéi ginn ze scheken. An déi, déi fir dat wat mer haut Nation Branding géifen nennen, do verantwortlech sinn, déi mierken bemol, ma do hu mer dach en Name, do ass dach e Brand, En huet zwar guer näischt mat Lëtzebuerg ze dinn, de Jong ass mat zwee Joer hei ausgewandert, mee firwat dann net? Dat ass dach en Türöffner sondergleichen. A vun deem Moment un ginn eis eege Stell, mat den Ausstellunge konnt een dat net maachen, déi kënnen jo net transportéiert ginn ouni ouni Weideres, mee eis Biller kënnen ouni Weideres an esouguer relativ einfach transportéiert ginn. Vun deem Moment un gëtt dunn innerhalb vun zéng Joer eise Patrimoine Also eis Sammlung hei fir de Nation Branding genotzt an der ganzer Welt. An 10 Joer 13 Ausstellungen. All op Initiativ vum Ausseministère, all méi oder wéineger guer net kuratéiert. Ass zum Motto gaangen, bréngt eng Këscht mat Fotoen dohinner an hänkt se un d'Mauer. An ëmmer net an engem Musée, mee an iergendengem anere Lieu d'exposition an an direkten Zesummenhang mat engem diplomateschen. Kontext. Dat konnt e Staatsbesuch sinn, dat konnt eng EU-Presidence vu Lëtzebuerg sinn, dat konnt en Anniversaire si vun der Opnam vun diplomatesche Bezéiungen, iergendeppes, wat am Ausseministère um Agenda stoung, hëpp, Steichen dohinner un d'Mauer an off we go. Also eng intensiv, scho bal iwwerintensiv Notzung, entre guillemets, vun eiser Sammlung, nodeem se virdrun, net mam Hënner gekuckt gi war, déi 10 Joer virdrun, vu kengem, och net vun den Atreamüsen. Also opfällt, wéi gesot, den direkten Zesummenhang mat der Diplomatie, wat déi Zäit, wat déi Zäit do ubetrëfft. An och d'Tatsaach, datt et ni Muséeë sinn, mee ëmmer aner Lieux d'exposition, méi oder manner gutt gëeegent, fir Fotoen ze weisen. De Grond dofir, dass et quasi, d'Initiativ geet ni vun engem anere Musée aus an t'ass och ni an engem anere Musée. An de Grond dofir ass ganz einfach, An der Muséeswelt kennt keen dobaussen eis Sammlung, well se ass ni publizéiert ginn. Et gëtt kee Catalogue raisonné. Déi Ausstellung ass och bei deene Leit, déi an den nonzeger Jore weltwäit erëm ufänke sech fir de Steichen z'interesséieren a wëssenschaftlech dodrobber ze schaffen, sou gutt wéi guer net bekannt. Also gëtt se och net gefrot. Wat ech net kennen, dat léinen ech och net aus. Esou einfach ass dat. Dat ännert sech. Also déi mangelhaft international Visibilitéit vun eisem Bestand an der Muséeswelt, déi verbessert sech eréischt 2007, 2008. An zwar mat dësem Projet, mat där grousser internationaler Steichen-Retrospektiv. déi deemools organiséiert ginn ass. Ee vun den zwee Ausstellungskommissären, deen dann och hei zu Recht um Cover veréiwegt ass, den Todd Brando, war deemools Direkter vum Musée de l'Elysée zu Lausanne an hien huet eis Sammlung kannt. Ech hunn net erausfonnt, wéi. Wat ech erausfonnt hunn, dass en schonn zwee Mol, 1997 an 2000, eenzel Fotoe fir Ausstellunge bei sech zu Lausanne bei eis ausgeleent hat. Dir wusst also, do leie këschteweis Biller, dass ee vun den Haaptkommissäre vun där grousser internationaler Steiche-Retrospektiv, an da maache mer eis d'Liewen dach einfach, da léine mer dach gutt Biller zu Lëtzebuerg, wa mer se do kënne kréien, amplaz se vu aus Amerika oder soss enzwousch fir deier Geld hierkommen ze loossen, an iwwert dee Kontakt, deen e Zoufällege private Kontakt war, méi war dat denken ech net, gelaangen dunn 29 vun eise Fotoen an déi Ausstellung. An déi gëtt mat riisegem Erfolleg zu Paräis, zu Lausanne, zu Reggio Emilia an zu Madrid gewisen. An eis 29 Fotoe kommen natierlech och an de grousse Katalog, deen e Standardwierk haut vum Steichen ass, an all Muséesbibliothéik, déi de Point de loin mat Fotografie ze dinn huet, present ass. An domadder poppt eis Sammlung fir d'éischte Kéier an der Muséeswelt international iergendwou op an kréie Leit, déi sech domadder beschäftegen, mat, Ah, hei zu Lëtzebuerg, do gëtt et och eppes, well déi hate Biller an där grousser Ausstellung. An, o Wunder, wann een da bemol bis eppes kennt, da freet een och dono an et kommen déi éischt Ufroen. 2013 zu Kopenhagen, grouss Ausstellung an der Kinneklecher Bibliothéik. D'Kinneklech Bibliothéik wäert elo soen, dat ass kee Musée. Jo, an awer dach, well an der Bibliothéik ass e ganz flotte Fotosmusée. D'Bibliothéik an Dänemark

Wéi zu, wéi an Dänemark, wéi zu Kopenhagen schonn och zu Augsburg an enger, an engem Kontrast, also net nëmmen Steichebiller, mee ëmmer am Kontrast mat Wierker vun anere Fotografen. Zu Aug, zu Zu Kopenhagen hu se eis Biller gewise mat Wierker vun anere berüümte Fotografen aus där selwechter Zäit, also Zäitgenosse vum Steichen an där jeeweileger Period. Hei zu Augsburg hu se en anere Wee gewielt, si hunn eis Kënschtlerportraite geholl a si hunn zäitgenëssesch Kënschtlerportraite vun zäitgenëssesche Fotografe Parallel gewisen. Et war iwwregens net esou einfach mam Estate deemools, Här Zeimet kënn sech dorunner erënneren, well de Steichen Estate fonnt huet, datt déi Fotografen, déi do sollte gewise ginn, zesumme mam Edward Steichen senge Biller net gutt genuch wieren. An dunn huet déi Ausstellung missen entzerrt ginn. An deem enge Sall hunge déi eng, an deem anere Sall hungen déi aner. Bon, dont acte. An déi drëtte Kéier dann 2015 zu Riga am Arsenals, wou eis Ausstellung an engem museale Kontext presentéiert ginn ass, eis Sammlung, pardon, an engem museale Kontext presentéiert ginn ass. Déi nächst vun deenen internationalen Ausstellungen ass fir dëst Joer geplangt, an zwar zu Krakau am Oktober am fuschneie Museum of Photography. Mam agangs schonn erwähnten neie Catalogue raisonné vun eisem Bestand hoffe mer, dass mer dann och elo eng vun deene leschte Lücke fir méi eng grouss international Rezeptioun vun deem Bestand konnte schléissen. Mir hunn d'Biller, wéi gesot, net nëmmen inhaltlech, ween ass do drop, wéini ass déi Foto gemaach ginn, Also d'Opnamen gemaach ginn a wat ass do dorobber ze gesinn a wat ass de Kontext vun där Opnam. Mee mir hunn d'Biller och vun hirer Materialitéit hi gekuckt. Also wéi al sinn déi Printen, a wéi enger Entwicklungstechnik sinn déi Printe realiséiert. Hei hunn ech Iech als Beispill just d'Récksäit, einfach beliebeg eng Récksäit geholl. Do gesitt Der wat do fir e Romane mat drop steet. Dat eenzegt wat do vun eis ass, dat ass. Dat ass do an der Mëtt eise Stempel mat eiser Inventärsnummer. Dat anert sinn alles Annotatiounen, déi bei der Entwicklung vum Print gemaach gi sinn. Do steet dann heiansdo drop, wat et ass, also wat drop ze gesinn ass, mee och Informatiounen zur Technik, zur Entwicklungstechnik, déi do an enger codéierter Form dropstinn. Mir hunn d'Récksäiten am Katalog mat publizéiert, well mer denken, dass dat eng interessant Pist ass fir weider Recherchen, fir emol ze kucken, ob een do nach an der Materialitéit vun de Biller weider kënnt. A virun allem hunn d'Biller esou wäit wéi méiglech datéiert. Mir wëssen elo, wéi al, zumindest ongeféier, wéi al déi eenzel Ofzich sinn, déi mir an eiser Sammlung hunn. Bis viru Kuerzem wusste mer also net wierklech genee, wat dann an deene Këschten 1985 aus den USA do bei eis ukomm war. Elo wësse mer dat mat där Präzisioun, déi um aktuelle Stand vun der Forschung méiglech ass. An dës Informatioune wäerten dann och déi éischte Kéier elo zu Warschau international bei där nächster Ausstellung kënnen zur Geltung kommen. Mat der aktueller Ausstellung hei um Fëschmaart, direkt déi aner Säit hei vum Gank, probéiere mer dann och nei Weeër ze goen an der Vermëttlung vum Edward Steichen hei zu Lëtzebuerg. Net méi a Form vu monographesche Presentatiounen, wéi et der jo elo schonn eng Rei ginn ass, mee a Form vun engem Dialog, enger Dialog An-Dialogsetzung vum Steichen senge Fotoe mat där vun aneren, an dësem Fall zäitgenëssesche Kënschtler. Dës Ausstellungsserie, also Inspired by Steichen, wäerte mer dann och an deenen nächste Joren an engem méi oder manner lackere Rhythmus viruféieren. A parallel dozou gëtt et jo souwisou ëmmer eng Presentatioun, déi aner Säit, hei an der Il Wildheim, an eisem Steichesall, vun zirka 20 Fotoen, aktuell iwwregens eng Selektioun, déi kuratéiert ginn ass vum Erwin Olaf un a vum Hans Op de Beek, déi also net nëmmen an dëser Ausstellung, mee och als Kuratoren an där anerer Ausstellung aktiv sinn. De Katalog vun dësem Projet hei stelle mer de 7 Mäerz hei vir. Vun 12 Auer bis eng Auer ass och eng Signaturstonn mat den Artisten an Dir sidd elo schonn häerzlech dozou invitéiert. Dat waren d'Héichten an d'Déiften. Et bleift Iech ze jugéieren, wou mer aktuell zu Lëtzebuerg an där Entwécklung stinn. Villmools Merci. Wann nach Froe sinn, kënnt Der déi natierlech gäre stellen. Jo, dat weess ech. Déi éischt Sammlung ass déi vun der Stad Lëtzebuerg. Déi ass méi al wéi eis. Déi ass an de siwwenzeger Joren, ech weess de genauen Datum net méi, solo 77, mee dat kann och falsch sinn, fannt Der awer am Katalog, a mengen Notten ass dat éintwou dran. D'Stad Lëtzebuerg hat eng. D'Stad Lëtzebuerg hat eng kleng Ausstellung gemaach an der Villa Vauban, déi sou wäit ech weess aus enger Privatsammlung komm ass. An no der Ausstellung, direkt oder kuerz dono, hu se en bloc 44 Fotoe kaaft. Dat ass d'Sammlung vun der Stad Lëtzebuerg. Déi ass enker kaaft ginn, nach eet eis Biller aus Amerika komm sinn. Dat waren also déi éischt Steichefotoen, ausser vläicht déi eng oder déi aner enger privater Sammlung, vun där mer näischt wëssen. Mee der Stad Lëtzebuerg waren déi, war hir Aufname waren déi éischt an an enger ëffentlecher Sammlung zu Lëtzebuerg, nach virun eis, déi si jo eréischt 85 koom. Eng ganz aner Geschicht ass d'Sammlung vun der vun der Spuerkeess, an, pardon, déi déi Sammlung vun der Stad Lëtzebuerg, déi ass also an Obhut gewiescht vun der Photothéik, déi hunn déi och gewisen, ëmmer nees, an elo virun e puer Joer huet d'Buergermeeschtesch dunn decidéiert, well mir e pré e permanente Presentatiounsraum hunn fir Steiche-Fotoen, an si an der Photothéik déi Méiglechkeet net, datt se dach sollen déi 44 Fotoe bei eis en Dépôt permanent ginn, soudass mer se zesumme mat eiser Sammlung kënne weisen. Dat ass och geschitt, dat maache mer och. Also mir hunn elo net nëmmen eis 175, mee mir hunn nach déi 44 vun der vun der Spuerkeess bei eis an deem Pool. An och fir Ausstellungen am Ausland ass de Pool méi grouss ginn. Et sinn e puer Doubletten derbäi, mee net vill. Also dat ass eng ganz interessant Saach. De Bestand vun der Spuerkeess, mee et si jo méi beruffen Leit hei am Sall wéi ech, fir dorobber ze äntwerten, deen ass méi spéit kaaft ginn. Ech soe elo mol an den Nonzegerjoren, Här Schumann. Jo, voilà, an den Nonzegerjoren. Här Schumann weess dat vill besser wéi ech, hie war do jo direkt involvéiert. Aus dem Konscht, also vum Konschtmoart. Dat sinn, déi sinn net en bloc komm, déi sinn, esouwäit ech weess, no an no kaaft ginn um Konschtmaart. Fir eis ass et net ganz evident, ech soen dat einfach mol esou, genau ze wëssen, wat dat fir e Bestand ass. Wéi soll ech et elo fein soen? Spuerkeess ass e bëssen zéi, komm esou net esou. Jo, nee, mir haten eng institutionell Démarche gemaach, de Paul Lesch vum CNA an an ech selwer viru Joren, a mer sinn net esou richteg weiderkomm. Si wëllen sech net esou genau an hir Kaarte kucke loosse, wat se dann do hunn, wéi al déi Printe sinn, wéini se se kaaft hunn, wou se se kaaft hunn. bei weem se se kaaft hunn, dat ass alles iergendwéi, obwuel dat jo eigentlech eng ëffentlech Sammlung ass, déi, pardon, mat Steiergelder bezuelt gëtt, ginn ass. Mee et ass, souwäit ech weess, awer elo eng ofgeschlosse Sammlung. Ech mengen, dass d'Spuerkeess, mee den Här Schumann weess dat och besser, keng Biller méi kaaft huet, schonn eng Zäit, an och net denkt, weiderer ze kafen. Ass dat richteg? Jo, voilà. Also, grad dofir, well et en ofgeschlossene Bestand ass, kéint ee jo emol enker d'Buch opmachen a soen, Hei ass et, kuckt Iech dat un, a voilà. Dat kënnt vläicht nach an Zukunft. Da gi mer erëm nach e Stack erop an der Steichereceptioun. Gelift? Jo, jo. Si soss nach Froen? Da soen ech iech villmools Merci fir d'Nolauschteren, fir d'Kommen a wënschen nach e schéinen Owend. Merci.